Atiefo adɔfo, yɛda Nyankopɔn ase, yɛma mo nyinaa fi nkyia pa nso, sɛ afei nso Nyame de akyɛ yɛn adom ne ahummɔborɔ mu. Presbyterian Hour na yɛba mo nkyɛn yi firi Tutuka District Presbyterian Church of Ghana na yɛne mo redi dwumadie yi. Na memfa kwan wei so na dwumadie sononko a yɛahyehyɛ, Sɛ afei ahyɛaseɛ yɛɛdɔ Nyankopɔn ase wɔ Ne mmɔborohunu ne N'adom ho no, wo nso aba na yɛn nyinaa yɛabɔ mu ɛfiri Dwoada a ɛreba yi kɔsi Ne Kwasiada anɔpa biara nnɔnson kɔsi nnɔnkron yɛrebɔ mu ada Awurade ase N'ahummɔborɔ ne N'adom ho, na anwummerɛ no nso ɛfiri Dwoada no ara kɔsi Ne Fiada anwummerɛ biara. nɔnsia ne fa bɛkɔsi nɔnwɔtwe ne fa no, yɛabɔ mu ada Awurade ase. Ɛyɛ dwumadie sononko a yɛretie Nyankopɔn asɛm na ɔnam so de adom ne mmɔborɔhunu yi abrɛ yɛn wɔ akwan ahodoɔ nyina ara so bi. Ɛno nti yɛato nsa afrɛ asɔfoɔ a wɔbɛboa yɛn ne asɔfoɔ mmiɛnsa a yɛwɔ Tutuka Mansin no mu no ne adi dwuma, Ɔsɔfoɔ Michael Enu, ɛyɛ AME sɔfoɔ a ɔwɔ. Nkran, ɔbɛba saa ara nso so na Ɔsɔfoɔ Emmanuel Opoku Nyannor, Church on Missions International, ɔno nso bɛba ne asɔfoɔ pii a wɔka ho. Yɛto nsa frɛ mo sɛ mommra na yɛn nyinaa yɛmmom na yɛnni dwumadie yi mfa nhyɛ Awurade nkurɔfoɔ no animuonyam. Mo ba a ɛbɛyɛ nhyira sononko de ama wo. Awiei nso, yɛwɔ ha sɛ na wɔbɛkyɛ Onyankopɔn Asɛm wɔ adom a Onyame wɔde dom yɛn. Anɔpa yi anaa awia yi, m'asɛm a meka ne sɛ, There is nobody too hard for God to save. Obiara nni hɔ nom a Onyankropɔn ntumi nnye no. Onyame dom a wɔde gye yɛn no, obiara nni hɔ nom a ɔntumi nnye no nkwa. Onyankopɔn adom a ɔde gye yɛn no, obiara nni hɔnom a ɔntumi nnye no nkwa. Ɛno na awia yi yɛredi ho nkɔmmɔ, na momma yɛmmɔ mpaeɛ. Otumfoɔ Nyankopɔn, yɛda wo ase. W'asɛm se wogyina yɛn akoma apono akyi rebɔ mu sɛ obiara a ɔbɛte wo nne na ɔbɛbue n'akoma mu no, wobɛhyɛne mu na wo ne no ato nsa adidi na ɔno nso ne wo ato nsa adidi. Awiei, bere a w'asɛm reba atiefo nkyɛn yi, yɛsrɛ wo, ma saa adom yi mmɔ nwura yɛn mu, na yɛnte w'asɛm ase, na yɛma wo kwan na woabɛtena yɛn mu na woahyɛ wo ho anumunyam, Kristo Yesu din mu nti. Amen. Atiefo adɔfo, obiara nni hɔnom a Awurade adom ntumi nnye no nkwa. Ɛno nti, nnawɔtwe sɛ nnɛ, ne yɛreka sɛdeɛ ɛhia sɛ yɛkyɛ Onyame Asɛm na yɛne afoforɔ kyɛ Nyankopɔn adom a Ɔde ma yɛn no. Yɛkaa sɛdeɛ Yesu somaa N'asomafoɔ dumienu no mmienu mmienu sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔka N'Asɛm nkyerɛ afoforɔ. Saa berɛ no, Ɔsomaa wɔn sɛ wɔnkɔ Israel fie nnwan a ayera no nkyɛn Na wɔkɔ nso a, wɔnkɔka ɔsoro ahennie no ho asɛm, wɔnka sɛ, 'Ɔsoro ahennie no abɛn, na enti wɔnsakyera wɔn adwene. Ampa ara, megye di sɛ wɔkɔeɛ, na wɔkɔeɛ nso nkonimdie baeɛ. Baabi a yɛnnim, sɛdeɛ asomafoɔ koro yi ara, Awurade Yesu somaa wɔn, na wɔkɔkaa asɛmpa no, wɔbaeɛ a wɔka sɛ, 'Awurade, yɛkɔeɛ na yɛhunuu sɛ ahonhommɔne mpo abrɛ wɔn ho ase ama yɛn. Ma Kristo kaa sɛ, Ɛnyɛ ɛno nkutoo. na ɛsɛ sɛ wɔn ani gye wɔ ho, na mmom wɔn ani nnye sɛ wɔatwerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma mu. Ɛno nti, Awurade somae a wɔhwɛ sɛ yɛde n'asɛm no bɛkɔ, na yɛkɔ nso so a, ɛyɛ adwuma. Mpɛn pii no, Nyame tumi siesie akoma bi, nnipa bi, de ma yɛn sɛ yɛde n'asɛm no kɔ akɔma wɔn. Ɛno nti na wɔsoma wo a ɛsɛ sɛ wokɔ no, na deɛ wɔbɛhyɛ wo sɛ kɔ no nso, woakɔ. Yɛwɔ wiase ahodoɔ pii na ɛwɔ wiase yi. Awurade asɛm a wɔkaa no Mateo Asɛmpa ti aduonu nwɔtwe sɛ, Monkɔ. Amanaman nyinaa so nkɔyɛ m'asuafoɔ no, go into all the world no, yɛwɔ different worlds na ɛwɔ world no mu. Amanaman no dɔɔso. Ɛtɔ da bi a na wɔsoma wɔ ɛyɛ ɛnyɛ honam fam ɛɛ geographical sɛ borɔno bi so ne kuro bi so nko ara aman, na mmom aman no bɛtumi agyina wɔ nnipakuo ahodoɔ a yɛwɔ wɔ asetena mu. Ɛno nti, wɔbɛtumi asoma wo sɛ fa nsɛm yi kɔ amanyɔfoɔ aman mu. Wɔbɛtumi akyerɛ wo sɛ fa nsɛm yi kɔ mmeranteɛ man mu. Wɔbɛtumi akyerɛ wo sɛ fa nsɛm yi kɔ borɔno bi so adwuma bi, adwuma wɔn wɔ Fitafoɔ man mu. So there are different world within the world and God send you to identify a particular group of people as a world na ɔse foa sɛ n'asɛm kɔma wɔn mo a ɛyɛ a ɛyɛ sɛ tie n'ako no nyame wɔ siesie nipa akoma ɛtore bɛ yɛ hwɛ wɔ bi a ɛse wei nom deɛ wɔyɛ rastafarian wei nom deɛ wɔwɔ entertainment industry wei nom deɛ wɔwɔ sports industry nti yɛka nyame asɛm kyerɛ mo a wɔntie nanso nyɛ nɔkorɛ ɛfiri sɛ yɛ wɔ rastafarian sɛ ɛwɔ akristofoɔ yɛ wɔ people in entertainment industry a wɔn yɛ akristofoɔ yɛ wɔ people in sports industry a wɔn yɛ akristofoɔ wiase ahodoɔ ne aman ahodoɔ a meka ho asɛm nyinaa Agyidifoɔ wɔ hɔnom, nti Awurade soma wo a, ɛyɛ a yɛ setie na fa N'Asɛm no kɔ. Obiara nni hɔnom a Onyankopɔn ntumi nnye no nkwa. Sɛ yɛkɔ Asomafoɔ Nnwuma no mu ti mmienu a, yɛbɛhu Ɔsomafoɔ Petro a ɔsii ne nuanom nyinaa nan mu na ɔkaa Asɛm no kyerɛɛ saa mmerɛ no Jewfoɔ wiase, the world of the Jews. Ɔkaa Nyankopɔn Asɛm no kyerɛɛ Jewfoɔ. na Jewfoɔ gye tom na wɔn sakra wɔn adwene. Asomafoɔ Nnwuma no ti mmienu. Yɛwie a yɛbɛhwɛ Paul nso so a ɔde Nyankopɔn asɛm no kɔɔ ɛɛɛ Amanamanmufoɔ nso so man mu na wɔn nso so wɔgyee Nyankopɔn asɛm no too mu. Nobody is beyond salvation. Obiara nni hɔ nom a Nyankopɔn adom a ɔde gye nkwa no ntumi nnye no. Nyankopɔn adom a wɔde gye nkwa Wɔ ne Ba Yesu Kristo mu no, ɛda so yɛ adwuma, na ɛwɔ hɔnom ma obiara. Ɛno nti, Pentekoste da no tɔeɛ, Asomafoɔ Nnwuma ti mmienu no, Petro sɔre gyinaeɛ na ɔkaa sei, Asomafoɔ Nnwuma ti mmienu, nkyɛmu dunan. Na Petro ne Dubaako no sɔre gyinaeɛ, na ɔmaa ne nne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Yuda mmarima ne mo a mote Yerusalem nyinaa, monhunu yei, na momma me nsɛm yi nkɔ mo asom, na yei nom a mote sɛ wɔn rebɔ mpaeɛ yi dede wɔn mmoro nsa sɛdeɛ mosusu yi, ɛfiri sɛ ɛyɛ anɔpa bɛyɛ nnɔnkono koraa. Na yei ne deɛ odiyifoɔ Yoel kaa ho asɛm sɛ, Onyankopɔn see ɛbɛba sɛ nna a ɛdi akyire no mu no, mɛhwie me Honhom agu honam nyinaa soɔ no. Deɛn na ɛresi wɔ hanom yi? Na Petro rekasa Pentekoste da a Honhom Kronkron aba asomafoɔ ne agyidifoɔ so, nnipa bɛyɛ ɔha ne aduonu a saa mmerɛ no wɔrebɔ mpaeɛ wɔ kasa hodoɔ mu nti nnipa a ɛbɛhyia nyinaa te wɔn kurom kasa na wɔayɛ gyegyeegye. na ebinom deɛ wɔgoro wɔn ho sɛ wɔanom nsa. Ɛnna Peter sɔre ka sɛ wɔmmoro nsa. Honhom kronkron a Onyankopɔn hyɛɛ bɔ no, ɛno na abɔ wɔn so a ɔrebɔ mpaeɛ wɔ kasa ahodoɔ mu nti ayɛ mmaso mu a ɛyɛ dedeede no. Na ɔtoaa so kaa n'asɛm no wɔ Verse twenty two sɛ, Israel mmarima, montie nsɛm yi, Yesu, Nasareni no, ɔbarima a Onyankopɔn de ahoɔdenneɛ ne anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɔno Onyankopɔn no ara nam ne so yɛeɛ no wɔ mo mu yii no kyerɛɛ mo sɛdeɛ mo ara nso monim no. Ɔno ara na ɔnam Onyankopɔn agyina a ɔtuiɛ ne ne nim a ɔnim dada so yii no maaeɛ no na mofaa no nam wɔn a wonni mmara nsa soɔ bɔɔ no asɛnnua mu kumm no no, ɔno ara na Onyankopɔn anyane no na wasane no owuyaa ahoma mu, ɛfiri sɛ antumi amma sɛ antumi amma sɛ owuo bɛ deɛ bɛn ɛbɛka no ahyɛ, antumi amma sɛ ɛka no hyɛ. Na Dawid kaeɛ sɛ, Mehunu Awurade m'anim daa, ɛfiri sɛ ɔwɔ me nifa na manhinhim, yei nti m'akoma tɔɔ me yam Na me tɛkyerɛma nso sanee no, na me honam nso bɛda anidasoɔ mu, ɛfiri sɛ wonnya me kra asamando, na womma wo Kronkronni no nhunu porɔeɛ. Wɔkyerɛɛ me nkwa akwan, wode wokyerɛ me nkwa kwan, na wode w'anim bɛma abotɔyam amee me. Anuanom, momma menka ɛkwan na menka agya panin Dawid ho asɛm pefee menkyerɛ mo, sɛ wawu na wɔasie no na ne da anaa n'amena a yɛsiee no mu da wɔ mo nkyɛn ha de bɛsi ɛnnɛ da yi, na sɛ ɔkaa sɛ ɔye na ɔyɛ odiyifoɔ nti na ɔse na ɔnim sɛ Onyankopɔn de ntam ka kyerɛɛ no sɛ n'asene mu aba mu bi na ɔbɛtena n'ahengua soɔ enti ɔhunuu yei sieeɛ, na wɔkaa Kristo Yesu sɔreɛ ho asɛm sɛ wɔanyane no asamado, nanso ne honam anhunu porɔeɛ no. Yesu yi a Yesu yi a ɛna Onyankopɔn anyane no ho adansefoɔ no ne yɛn nyinaa. Afei ɔmaa ɔmaa Yesu Kristo so kɔɔ Onyankopɔn nifa. na onyaa Agya no nkyɛn no honhom kronkron bɔhyɛ a wɔhyɛeɛ no na wɔahwie agu wɔn a wɔte mo nka nyinaa so. Na Dawid ankɔ soro, nanso ɔhunuu ara kaa sɛ, Awurade ka kyerɛɛ me Wura sɛ, 'Tena me nifa kɔsi sɛ mede w'atamfoɔ bɛyɛ wo nan ase ntiasoɔ. Enti ma Israel efie nyinaa nhunu ampa ara sɛ Onyankopɔn de Yesu yi a Mo sɛnee no, mo bɔɔ n'asɛnnua mu no ayɛ Awurade ne Kristo. Na abusuafoɔ yi a ɛyɛ Yuda man, the world of the Jews, tee nsɛm yi no, ɛwowɔɔ wɔn akoma mu, na wɔka kyerɛɛ Peter, anaasɛ wɔbisaa Petro ne asomafoɔ a aka no sɛ, Anuanom, yɛnyɛ dɛn? The world of the Jews. Hwɛ nsɛm a meka yi, emu oduro. Na nnɛ asɛmpakafoɔ koraa ntaa nka saa nsɛm yi, nanso ɛyɛ nsɛm koro yi ara na Petro kaeɛ ma ɛsesaa Yuda man no, ɛfiri sɛ na ɔte nsɛm no ase. Ɔka Dawid a, ɔnim Dawid, ɔka Awurade a, ɔnim Awurade, ɔnim Nyankoropɔn a ɔfrɛɛ wɔn sɛ wɔde wɔn reyɛ ɔman, ɔnim wɔn papa ne wɔn nana Dawid a wɔgye no die na wɔyɛ okokuroko na wɔbɔ mpaeɛ mfeɛ apem akyi ansa na ɛreba mu na ɔka sɛ Nea Onyame reyɛ no ni, Ohu no sɛ, aane, Ɔmma onnya ne kra nto asamaa do, na Ɔmma ne Kronkronni nhu porɔeɛ. Na saa nsɛm a Dawid kaeɛ no nyinaa sɛ, Mehu m'Awurade sɛ ɔwɔ m'anim, na Ɔmma ne Kronkronyɛ nhu porɔeɛ no, na wɔse Dawid ka kyerɛɛ wɔn ma wɔhunu sɛ, aane, wɔn no deɛ, wɔyɛ obi a wawu a wɔn honam, ne nipadua, ɛda hɔnom o, a ahoporɔeɛ ne neɛ na wɔyɛ odiyifoɔ nti nsɛm a na ɔka no na ɛnyɛ ɔno no Dawid no pɔtee, na mmom n'aseni bi na na ɛbɛba a ɔno na ɛhu porɔeɛ, na ɔbɛwu, na ɛnso ɔbɛsɔre, na ɔbɛtena ase, na saa nipa no, ɔno ne Yesu Kristo a ɔwuiɛ a Wɔsan sɔre a wɔte aseɛ nti, ne Honhom aba asomafoɔ no so ma wɔde ka kasa foforɔ. Ɛno nti ɔpreachi kyerɛ wɔn sɛ yɛn nana ne yɛn papa David mpaeɛ a wɔbɔeɛ one thousand years ago no, ɛno na ɛyɛɛ adwuma no. Ɛde nkɔmhyɛ a Yoel kaeɛ over five hundred years ansa na yɛrewo Yesu no, ɛno na aba mu no. Wɔteeɛ no, wɔtee aseɛ. Asɛm no wowɔ wɔn akoma mu ma wɔbisaa sɛ, Ɛnneɛ na yɛnyɛ dɛn? Na Petro yii wɔn ano sɛ, Monsakyera mo adwene. Na mo nyinaa momma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo no din mu, efisɛ Yesu no, ɔte ase. Yesu a wɔnim sɛ yɛaka ne ho asɛm sɛ ɔbɛba no na waba a ɔte aseɛ no, na ne honhom na ɛreyɛ adwuma wɔ wɔn mu, na wɔgye di sɛ wɔbɛnya Honhom Kronkron bɔhyɛ a ɔbɛboa wɔn ma wɔakɔ so ade wɔn ho ato Awurade so, agye no adi, anante mu sɛ nkwagyeɛ no wɔ obiara mu, na gye Yesu Kristo. Na Petro kaa sɛ. Saa bɔhyɛ yi, ɛyɛ mo ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri a Awurade yɛn Nyankopɔn abɛfrɛ wɔn aba nyinaa dea. Na ɔde nsɛm pii kaa ho de maa wɔn, ɛnna otuu wɔn fo sɛ, Momma wɔnnye mo mfiri ɛnnɛ mma abusua nkontonkyi yi mu. Ɛnna wɔn a wɔgyee n'asɛm no maa wɔbɔɔ wɔn asu. Ɛda no ara, Wɔde akra bɛyɛ three thousand, mpem mmiɛnsa, bɛkaa wɔn ho, the world of the Jews, Yudafoɔ man mu o, nsɛm a emu wɔ duro sɛn Petro maa n'ano so ka kyerɛɛ wɔn no, wɔtee aseɛ, na wɔsakraa wɔn adwene, mpem mmiɛnsa na Awurade de wɔbɛkaa ho. Mese, there is nobody beyond the gift or the grace of salvation, obiara nni hɔ no a Onyankopɔn adom ne n'ahummɔborɔ ntumi nnye no nkwa. Awiei bi a wotie me, wosu bisa sɛ, Wo deɛ, baabi a woaduru, ɛbɛyɛ dɛn na woanya nkwagyeɛ? Asɛm korɔ no a Petro kae na mede rema woɔ, Onyame Asɛm mu ɔse, Na nkwagyeɛ nni obiara mu. Asomafoɔ Nnwuma ti mmienu, wɔse, Nkwagyeɛ nni obiara mu, agye Yesu Kristo mu. Saa ara nso so na edin foforɔ biara nni wiase a Onyame de ama sɛ ɔmfa so nnye yɛn nkwa, agye Kristo Yesu nko ara. Asomafoɔ Nnwuma ti na nkyɛmu du mmienu. Na nkwagyeɛ nni obiara mu, nanso edin foforɔ nni wɔ soro ase a wɔde ama wɔ nnipa mu a ɛsɛ sɛ wɔgye yɛn nkwa wɔ mu, agye Yesu Kristo. Awiei, ɔno na mekamfo no ama wo, sɛ ma no kwan na ɔnyɛ wo Wura ne w'Agyenkwa. na ɔbɛgye wo. Ɔbɛtumi agye wo ɛmfa ho ne tebea biara a wowɔ mu. Asomafoɔ Nnwuma ti dunson so twa mfoni foforɔ kyerɛ yɛn another world, ewiase foforɔ bi nso so, aman foforɔ bi nso a wɔnam ɔsomafoɔ Petro so, ɛɛ Paul so ne wɔn nso so di nkɔmmɔ. Paul na n'anyamesɛm kaa mu, wɔde akɔ akɔpue borɔno a ɛne kuro a yɛfrɛ hɔ nom, Tesalonika. Na ma menkɔ m'anim. Ɛwɔ Asomafoɔ Nnwuma ti dunson, wɔaka n'asɛm kakraa bi na gyidie, ebi annye anni. Wafiri hɔ nom, wakɔ Berea, waka asɛm no, ebi agye adi. Tesalonikafoɔ mpo atorɔ wɔn Berea sɛ, Adɛn na ɔgu so ka nyamesɛm? Na Paul firi hɔ no, na okopiee ɔman bi a ɛyɛ Amanaman mufoɔ, Helafoɔ, Greekfoɔ a wɔsua nwoma, philosophy ne Greek ne adeɛ, Greekfoɔ bi, wɔn a wɔde Olympic Games baa foforɔ no, the Greeks, wɔn kuro pɔn Athens mu na Paul kopieeɛ. Twerɛsɛm se, Na Paul retwɛn wɔ Athens, na ɔhunuu sɛ kuro no de wɔn ho ama abosonsom no, ɛyɛɛ no ahometeɛ paa. Enti hyiadan mu na ɔne Yudafoɔ ne nyamesom surofoɔ no yɛɛ nhwehwɛmu denneennen, na ɛtwa na na ɛdwa mu nso daa na wɔne wɔn yɛ nyamesɛm mu mpɛnsɛmpɛnsɛmu. Ná Epikureafoɔ ne Stoikfoɔ anyansapɛfoɔ yi, philosophers yi, wɔn a wɔsua nwoma kɔ akyire yi, PhD holders yi, Paul ne wɔn yɛ nyamesɛm mu mpɛnsɛmpɛnsɛmu. Ɛnna ebinom kaa sɛ, Na ɔpotɔni yi, ɛdeɛn ara na ɔrepɛ akyerɛ? Ebinom nso se wayɛ sɛdeɛ ɔka ɔbosom ɔhɔhoɔ bi ho asɛm rekyerɛ yɛn. Nsɛm a ɔreka mpo no, ɔse Yesu ne owusɔreɛ ho asɛmpa no na wɔfaa no de no kɔɔ Areopago, paake kɛseɛ bi a wɔgyina hɔ yɛ debate. sɛ wɔbɛtumi akyerɛ wɔnom paa wɔnkyerɛkyerɛ wɔn nkyerɛkyerɛ foforɔ a ɔde reba no ase. Wɔntee da sɛ ɛbɛyɛ dɛn na nnipa awu na nnipa atumi asan awu anyane afiri owuo mu, ɛfiri sɛ nsɛm a wɔde aba yi yɛ yɛn aso mu asɛm foforɔ, enti yɛpɛ sɛ yɛhu no sɛ deɛ ɔrepaakyerɛ ankasa. Nanso Atensfoɔ yi. ne ahɔho a wɔbɛtenaa hɔ nyinaa nni hwee yɛ sɛ daa wɔhyia a na wɔne afoforo yɛ akyinnyegyeɛ wɔ Nyame asɛm mu. Enti Paul sɔre gyinaa wɔn paake no so, Areopago paake no so, kaa sɛ, Aatee mɛɛma, mahunu sɛ mowɔ gyidie wɔ nnoɔma pii mu dodo, ɛfiri sɛ meretwa mu mewɔ me ba mo mpɔtam ha yi, Mehwɛ nneɛma a mosom, na mihu nneɛma a mosom no. Mihunu afɔrebukyia bi nso a wɔatwerɛ sɛ onyame a wonni no dea. Enti deɛ monim na mosɔre no no, ɔno na mereka ne ho asɛm makyerɛ mo ɛnnɛ da yi. Onyankopɔn a ɔyɛɛ wiase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, ɔno ara na ɔyɛɛ ɔsoro ne asase, na ɔno ne ɔsoro ne asase wura no. Saa Nyame yi, ɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɛ mu, nanso ɔmfa nnipa nsa so nsom no sɛ deɛ ɛhia no biribi. Saa Nyame no, ɔno na ɔma nnipa nyinaa nkwa ne ahome ne adeɛ nyinaa, na ɔmaa nnipa Wɔ aman nyinaa firi onipa baako mu tenaa asase so nyinaa na wɔahyehyɛ mmera ahodoɔ ne wɔn tenabea hyeɛ ato hɔ ama wɔn. Nyankroɔpɔn pɛ ɔse, Ɔno na Ɔbɔɔ ɔsoro ne asase Ɔhwɛ nnyinema nyinaa so. Ɔno na Ɔma nnipa nyinaa home tumi keka yɛn ho yɛ kɔ ne yɛ ba. Nyankopɔn na ahyehyɛ nnipa ama wiase ahodoɔ, obi nkɔ Abibiman mu, obi nkɔ Asia man mu, obi nkɔ Amerika man mu, obi nkɔ yɛn nyina si man mu. Nyame ahyehyɛ nneɛma nyina ara ato hɔ, mmerɛ ahodoɔ ɛne wɔn tenabeɛ ahyeɛ ato hɔ ama wɔn, sɛ wɔn nhwehwɛ Awurade sɛ ebia ɔbɛte ne nka na wahu no, nso ɔne yɛn mu biara ntam kwan nware. Na ɔno mu na yɛte ase na yɛkeka yɛn ho na yɛwɔ hɔ sɛdeɛ mo dwomtofoɔ binom mpo ka no, ɛfiri sɛ n'abusua nso ne yɛn. Na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti, ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboɔ. adwene a onipa de ne nyansa ne n'adwene adie, na ne saa nti Onyankopɔn abu n'ani agu mmerɛ ahodoɔ a wɔnnim no so, na afei deɛ ɔhyɛ nnipa a ɛwɔ mmaa nyina ara sɛ wɔnsakyera wɔn adwene, ɛfiri sɛ wayi da bi ato hɔ a ɔnam ɔbarima a wɔayi no asi hɔ no so bɛbu wiase atɛn. Trenee mu, ɔno na wɔama no asɔre awu afiri awufoɔ mu de adi adanseɛ sɛ nnipa nyina ara nnye no nni. Na wɔse na wɔtee awufoɔ sɔreɛ no, ebinom dii ne ho fɛw, na ebinom kaa sɛ, Yɛbɛtie w'asɛm no bio. Enti Paul firii wɔn nkyɛn kɔɔe, nso nnipa bi de wɔn ho bɔɔ ne ho, na wɔgye diiɛ, wɔn mu bi ne Dionisio a ɔka Areopago kuo no ho ne ɔbaa bi a ɔno nso din de Damaris. Paul kɔka Nyame asɛm kyerɛ wɔn a wɔasua nwoma na wɔntumi nnye ntom sɛ nnipa bɛwu ama atumi asɔre, nanso anobaabae no mu. nkyerɛkyerɛ no mu. Apologetics no mu, Paul nyame nam ne so maa ebinom nso bɛgye dii a Dionysius, Damaris ne wɔn aka ka ho. Kwan a wɔfaa so gyee asɛm no diiɛ no, ɛyɛ high level of lectures. ɛne argument ɛne apologetics mu ɛna wɔn gye dii yɛ, wɔn nso wɔn wiase no no, nanso sɛ ebi gye dii yɛ, mese wɔ obiara nni hɔ nom a asɛmpa no ntumi ma ne nsakyera. Paul firi hɔ ara na ɔkɔɔ Corinth, Corinth deɛ Paul bɛka sɛ, me baa mo nkyɛn no, me ne mo ankasa ɛwɔ kwan a me faa so a me ne Athens ɛfoɔ kasaeɛ no, Mebaa mo nkyɛn no, mebaa mo nkyɛn brɛoo ne bɔkɔɔ mu. M'asɛm kan mpo anyɛ argument ne nyansasɛm kan pii biara, na mmom ɛyɛ Honhom Kronkron tumi mu na me ne mo kasaeɛ. Wɔn nso so gyee asɛmpa no diiɛ ma wɔn nso sakyeraa wɔn adwene. Mepɛ sɛ mekenkan kakra wɔ Korintofoɔ nwoma a edi kan no mu Paul adanse a odi fa Korinto asafo no ho. Ɔse, Me nuanom, menam yɛn Awurade Yesu Kristo din so mitu mo fo sɛ mo nyinaa nyɛ ano korɔ na mpaapaemu amma mo mu, na mmom moabɔ mu awie pɛyɛ adwene korɔ ne nsusuiɛ korɔ mu. Na asɛnnua no ho asɛm, ɛyɛ nkwaseasɛm ma wɔn a ɛreyera, na yɛn a wɔregye yɛn nkwa no deɛ, ɛyɛ Nyankopɔn tumi, ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ, Mɛsɛe nyansafoɔ nyansa, na mɛma animdefoɔ nimdeɛ ayɛ kwa. Onyankopɔn Asɛm no no. Wɔse onyansafoɔ wɔ he? Ɔtwerɛfoɔ wɔ he? Wiase akyinnyegyefoɔ wɔ he? Onyankopɔn nane wiase yi nyansa nkwaseasɛm anaa? Na wiase amfa nyansa so anhunu Nyankopɔn wɔ Nyankopɔn nyansaa mu nti, ɛsɔ Onyankopɔn ani sɛ ɔnam asɛm kan no nkwaseasɛm so bɛgye wɔn a wɔgye die nkwa, ɛfiri sɛ Yudafoɔ bisa nsɛnkyerɛnne, Helafoɔ nso hwehwɛɛ nyansa, na yɛn deɛ, yɛka Kristo a wɔbɔɔ no asɛnnua no mu ho asɛm. Wɔyɛ sintidua ma Yudafoɔ a na. ɛyɛ nkwasasɛm ma wɔn, na wɔn a wɔfrɛ wɔn no, Yudafo oo, Helafo oo, saa Kristo yi yɛ Nyankopɔn tumi ne Nyankopɔn nyansa, ɛfiri sɛ Nyankopɔn nkwaseasɛm wɔ nyansa kyɛn nnipa, na Nyankopɔn mmerɛyɛ yɛ den sene nnipa deɛ. Paul se. Korintofoɔ, ɛnyɛ Yudafoɔ deɛ no a wɔhwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ no, sɛdeɛ Petro sɔreeɛ a wɔn a wɔkaa Nyankopɔn asɛm afei de wɔn ani baa wɔn ho soɔ, ɛna ɛnyɛ Helafoɔ nso deɛ a wɔhwehwɛ filosofi ne nyansasɛm kaa, na mmom mebaa mo nkyɛn wɔ Nyame tumi ne n'ahoɔden mu, sɛ asɛnnua no ho asɛm no, ɛyɛ nkwaseasɛm ma wɔn a ɛyera, hɛ, Onyankopɔn asɛm no yɛ baako pɛ. Wasiesie nkwagyeɛ wɔ Ne Ba Yesu Kristo mu, sɛ obiara a ɔbɛgye no adi no, wɔn nyinaa na ɔbɛnya daa nkwa. Awiei, ɛno ara na mede rema wo, nsɛm akɛseɛ a mekaeɛ a Petro de maa He, Judafoɔ, nsɛm akɛseɛ a Paul de maa Atensfoɔ no. Yɛn ni a yɛwɔ ɔbo ase ne Ghana ne wo a woretie me yi, the message is simple, sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni, sɛ ɔde Ne Ba a ɔwoo no korɔ no maa yɛn, obiara a ɔbɛgye no adi no, ɔnyera, ɔbɛnya daa nkwa. There is nobody beyond salvation, wo a worete me nka, sɛ wobɛgye Kristo Yesu adi sɛ ɔno ne wiase Agyenkwa a Onyame de no ama yɛn a, akoma na ɔde gyidie na ɔde ano apae mu aka, Awurade bɛgye wo nkwa. Adom wɔ hɔ ma wo ɛnnɛ da yi sɛ wobɛma kwan na saa adom yi agye woɔ. Ɔrebɔ wo pono akyi sɛ, Bue w'akoma mu na ma menhyɛne mu na nkwagyeɛ nyɛ wo dea. Weinom ne nsɛm bi a Adwuma no ara kɔ yɛ di ho nkɔmmɔ. Enti dwumadie no botae si The Grace, Adom a ɛwɔ Awurade mu a wɔde gye nnipa nkwa, adom a ɛwɔ Awurade mu a wɔde hwim nnipa firi bɔne ne dɔntɛdie mu, adom a ɛwɔ Awurade sɛ ɔtumi de sesa obiara, you can be changed. Wo tebea bɛtumi asesa, Onyame bɛtumi asesa, obiara nni hɔ a Onyame ntumi nsesa no. Yɛto nsa frɛ wo sɛ bra. na yɛnkɔ Nyame asɛm mu na Nyame adom nsane wɔ yɛn so, na ɛnsesa w'akoma, na ɛnsesa wo tebea, biribiara mu, na Nyame amfa ne Ba Yesu Kristo ankame wo a, deɛ ɛbɛyɛ biom na aka wo sɛ wɔde bɛ abɛkame wo? Nneɛma a yɛreka ne asetra mu ne car ne sika no koraa deɛ ketewa koraa, come for God to change your heart, the Lord who is able to change people, there's nobody that God cannot change, and this good Lord,

Ɔnokwafo, yɛda wo ase sɛ gyee w'aseda ne w'ayɛyie baabi a wode yɛn abɛduru yi, na yɛnim sɛ nnawɔtwe a yɛwura mu yi nso, wobɛma w'adom, w'ahummɔborɔ kɛseɛ asiane wɔ yɛn so. Abue kwan ama atiefoɔ nyinaa, baabi a obiara wɔ a ɔtie yɛn nka no, ma wɔmmue w'akoma mu mma wo na wo nso ahyɛne mu, na wo ne wɔadi nkɔmmɔ. Ma afe yi nyɛ afe soronko mma wo manfoɔ, yie ne adɔeɛ na ɛsɛ sɛ ɛnni wo nkurɔfoɔ akyi wo nkwa nna nyinaa. Onyame a wo nko ara woyɛ Agya na woyɛ Ɔba na woyɛ Honhom Kronkron no din mu. Awurade Yesu Kristo ne dom, Onyankopɔn dɔ ne Honhom Kronkron ayɔnkofa no, nka mo nyinaa. Amen. Awia yi nso me ne me nua Eben Asare ne Prince Donkor na ɛwɔ ha nom. Ɛfa kwan yi so ɛkyerɛ mo nyinaa Mount Olivet asafomma ɛma mo nyinaa ɛɛ Awurade nka mo ho ɛma nsi mo nyinaa yie. Amen. Yɛwɔ tiefo adɔfoɔ namba yɛde di dwuma yi ɛyɛ 0540 768